canlyniad siomedig enw Nathan, ond sy'n ni wedi setlo'n pedwerydd uh, yn y lig ar diwedd y tymor fysa? Fysa, um, dwi'n honest ddim yn gallu ddechrau. Um, Tath fach yn deud yna, lle fysa ni, lle oedd pawb yn disgwyl ni orffen. Um, to, oedden ni deep down, um, chwaraewyr a cefnogwyr yn gwybod, to, da, yndan da ni ddigon da i gael y top 6, um, neu gael, uh, to, seitha safle neu i gael y play-off. Ond um, na, mae wedi bod yn season hir, Yym, season hir lle dan di cymryd bob gêm ar y tro a di t'od dan di neud 100% bob gêm even pan oedden ni colli lawr yn Barry yy four nil t'od dan ni dal wedi wedi yym neud 100% oedd mond hynna fedrwn ni neud i'r clwb yym ond yy yndi mae'n bach yn teimlad rhyfedd di colli gêm achos diwedd y gêm o- achos mor deflated yn gwybod wel dim gwybod di clywed yr ogia'n deud o ma' Newtown yn three nil fyny

Yym o'n i'm yn gweld bo' bod yy bod Barry 'di sgorio ond nathoch chi clwad y newyddion reit sydyn do? Do nathoch chi ddeud yym 'sa chdi me'wl na ni o'dd 'di sgorio gôl efo efo faint o twrw oddan nw'n neud felly yym na o'dd o'n jyst yn massive weight off shoulders ni fel ma' nw'n deu achos odden ni'n meddwl o 'dan ni 'di gorffan yn y pumed safle um, a gorau chwarae nhw eto mewn, mewn few weeks. Felly, na, da ni'n... Mae'r ogiau'n bysi am, to, da ni wedi da ni wedi profi lot o, lot o bobl yn wrong tymor yma. Um, ond... Dwi yn hynny,

Oedd o'n rhoi gynnon ni i tynnu pwysa arno fo o corners ac o centres cos o'n ni'n gweld bo ni yn rhoi pylu i fewn reit uchel i fewn i'r six yard area. Wel oedd yym t'od da ni gyd yn nabod Keegan t'o' ma'n goalie da yym ond dim dim byd personol iddo fo achos bob gêm t'od da ni'n trio neud corner gynta ne' free kick gynta neu jyst lowdio yy dim cipo ond y six yard area a jyst trio ca'l ryw fath o t'o' cyffyrddiad ar y bêl.

Yym Alex Philp cit ma ni, Tommy Ombudsman yn deud God dwi 'rioed 'di gweld gymaint o orders o Amazon mewn wsos meddwl o. O ma di gwerthu allan. Do y cofis i gyd di di di prynu bo bob bob math o petha Mexican odda nw'n gallu ond yym na da ni bach yn siomedig odda ni methu neu t'o canlyniad iddyn nw heno. Ond yym dwi siwr sa pawb wedi cymyd t'o' gorffan pedwerydd y safle a jyst ga'l ga'l dathlu fel ath a- athon ni diwadd yym i ddeu lle oddan ni blwyddyn yn ôl t'o' chwara'n yn yn caeau fatha t'o' dim dim disrespect ond t'o' Llandudno Junction i ffwr' t'o' y tima y tima felly mae'n jyst dangos faint o bell ma' clybiau pêl-droed yn gallu mynd mewn mewn blwyddyn. Grêt Ethan.
Yym diolch diolch am cymryd yr amser i ddod i'n ganol y glaw 'ma 'de. Ti am ga'l trydydd cafod ŵan? Dwi'n meddwl fydd rhaid i fi beth, um, os am toi yn dod ôl i change room fan felly, na, da ni'n, da ni'n, nath o'n i deud yna, da ni'n gwerthfawrogi bob, pawb sy'n dod i cefnogi ni. Um, so, mae yna lot yn trefilio yn niferoedd nhw bob un gêm, felly um, dwi'n mynd dweud mae'r perfformiad a y canlyniad yna iddyn nhw, ond to, mae ma gael y pedwerydd safle yna i'r supporters i gyd a jyst gobeithio ni allan troi fyny yn y niferoedd which dwi'n dwi gwybod wnaethon nhw i, i'r gêm erbyn Met Caerdydd. Gret, diolch chdi Diolch yn fawr Paul. Okay.